Helo, noswaith dda a chroeso i'n live heno. Felly, da ni'n cario ymlaen uh, ar yn 30 uh, awgrym, 30 diwrnod Microsoft 365, a da ni'n dod teg at y diwedd o'n, so mae gennym ni rhyw um, chwech, dwi'n meddwl, ar ôl um, wedi hwn heddiw. So, dal rhyw wythnos i fynd, um, ond mi ydyn ni yn dod i'r pen efo rhain. Um, a heddiw, be o'n eisiau gwneud oedd just kind of, siarad mewn ffordd agored, i ddweud y gwir, just ynglyn â rei o'r pethau dylen ni feddwl amdan cyn bod ni yn mynd i fewn i uh, kind of, osod Microsoft 365 i fyny, neu, er enghraifft, os da ni efo Microsoft 365 wedi osod i fyny, yn meddwl bod o ddim yn gweithio'n dda i ni, be ydy rei o'r cwestiynau rydyn ni'n gallu gofyn i ni'n hunan i weld os ydyn ni'n gallu kind of newid yr sefyllfa yna? Um, a mae yna un cwestiwn ofnadwy o bwysig, dwi'n mynd i ofyn i chi, um, ac hwnna i ddeud y gwir sydd yn dod ar y cychwyn, a hwnna sydd yn bwysig iawn. Dio ddim hyd yn oed gymaint just ynglyn â Microsoft 365, a gan i weld beth di hwnna yn y man.

Fel rhan fwya o'r amseroedd eraill, dwi am rannu'n sgrin efo chi, a mae gen i ychydig o bwyntiau dwi am fynd trwy efo, efo chi o ran be dylech chi fod yn gofyn i chi'ch hunan um, o ran kind of, cwestiynau gosod Microsoft 365. So, just rhannu sgrin yn fan hyn. Dyna ni. Right, okay. Dyna ni. So, um, fel o'n i sôn yn o blaen, dim death by PowerPoint fydd hwn. Um, so mae gen i fi cwpl o bwyntiau fyna, ond dwi am siarad amdan y pwyntiau yna yn chydig bach yn fwy eang. Felly nes i ddeitha chi bod yna un cwestiwn ofnadwy o bwysig dylia bod ni'n gofyn i ni'n hynna'n. So mae hynna cyn i ni hyd yn oed feddwl am roed Microsoft 365 um, ar fynd, neu hefyd, fel dwi'n dweud, os di Microsoft 365 wedi wneud i ffordd i fewn i'ch sefydliad chi, ella bod ni angen gofyn y cwestiwn yma, um, a dylia bod ni'n gofyn oedd wedi gwir yn weddol aml beth bynnag, hyd nad os ydy pethau'n yn gweithio'n dda, jyst i weld sut fer ni wella pethau, neu os di pethau angen cario ymlaen fel maen nhw, neu os oes yna bethau newydd, er enghraifft, wedi dod allan yn y meddalwedd. So mae hwn yn gwestiwn pwysig trwy amser. A'r cwestiwn yna ydy mewn ffordd ydy bod ni yn gorfod gosod ein disgwyliadau um, o be dyn ni eisiau o'r meddalwedd. Felly, ydy o yn rhywbeth, er enghraifft, so mae disgwyliadau ni am fod yn wahanol hefyd yn dibynnu ar os da ni'n gosod hwn i fyny ar gyfer cwmni newydd, er enghraifft, neu os da ni'n gosod hwn i fyny ar gyfer cwmni ella sydd efo pethau wedi sefydlu yn lleol um, a bod ni eisiau symud pethau iddo fo. So, ella yn yr enghraifft cyntaf, lle dyn ni efo busnes newydd, ella mae ffocws nhw ydy cael system um, reit, kind of, uh, uh, reit fully featured at ei gilydd yn sydyn, sydd yn edrych ar ôl i e-bost nhw, sydd yn rhoi yr apiau cynhyrchiant iddyn nhw, fel um, Word, Excel, PowerPoint er enghraifft, bod nhw'n gallu cael at ei e-bost a bod nhw'n gallu um, uh, cydweithio o fewn i timau, er enghraifft, so efo Microsoft Teams a falle. So, efallai bod hwnna'n weddol syml i gwmni newydd sy'n cychwyn allan, ac efallai mae dim ond rhyw un neu ddau drwydded mae'r cwmni yna ei angen. Neu mae gen i ochr arall spectrwm lle efallai bod cwmni yn edrych i symud i ffwr o blatfform sydd wedi mynd yn anodd iawn iddyn nhw reoli, lle dyn nhw methu cadw fyny er enghraifft efo'r newidiadau diogelwch sydd yn dod i fyny, Um, ac hefyd, efallai bod nhw efo systemau um, mewnol sydd ar kind of rhwydwaith mewnol, ond efallai bod nhw'n chwilio i newid yr math o um, fynediad maen nhw'n gallu cael i'r stuff na, so efallai bod nhw eisiau mynediad ar y cwmwl er enghraifft, um, i ffeiliau falle, um, ac efallai bod rhesymau nhw o fynd i Microsoft 365 yn holl o wahanol i'r cwmni na sydd jyst yn cychwyn allan. Um, ond mae yna mynd i fod lot o overlap rhwng y ddau yna hefyd. So fydda i ddim deutha chi pa mor bwysig ydy o i osod eich disgwyliadau i gyd i ddechrau fo, oherwydd dim ond trwy osod eich disgwyliadau ydych chi wedyn yn mynd i allu wneud yr broses yn iawn o edrych ar bob peth sydd o fewn 365, edrych os di heina'n llenwi yr disgwyliadau yna ydych chi angen ei wneud, ond dim jyst hynna wedyn, um, so mae gennym ni yr ail bwynt ar y sleid yma, sef wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen i siarad am trwyddedu. Rwy'n ta, mae yna lot o drwyddedu gwahanol o fewn Microsoft 365, felly dio ddim jyst fel, o, dwi'n brynu Microsoft 365, dyna ni, ac um, bob peth yn iawn, dwi efo'r apps i gyd dwi angen. Na, 'di pethau ddim cweit mor syml â hynna. Felly, unwaith da chi wedi gosod eich disgwyliadau, da chi wedyn yn gallu mynd trwy'r cynnyrch gwahanol Microsoft 365 a gweld be di trwyddedau sydd ar gael. Nid hwnna adael i chi weld yn un pa rei o'r trwyddedau yna fysa chi angen er mwyn cyrraedd y disgwyliadau yna da chi wedi gosod. Mae hyn yn bwysig oherwydd mae trwyddedau mae'n gallu um, bod yn wahanol iawn yn eu pris.

os, um, gobeithio ddim, ond lleihau'r busnes hefyd. Felly, maen nhw jyst yn gwestiynau, da chi'n gorfod gofyn um, o, o ran trwyddedu, oherwydd, fel dwi'n dweud, neith hwnna wedyn, a dylech chi weld os ydy'r Microsoft 365 yn disgyn hefyd i fewn i'r um, gyllid sydd gynnwch chi ar gyfer y meddalwedd yma, oherwydd does na ddim pwynt meddwl, ie, mae hwn i gyd yn edrych yn gret, ond wedyn ffeindio allan bod rei o'r pethau yna ydych chi angen, o fewn Microsoft 365 yn costio lot mwy na ydych chi efo'r gellid ar ei gyfer o. Um, a wedyn, da chi'n gallu gweld, da chi'n gweld, os di'r disgwyliad yna yn rhywbeth fysa yn angenreidiol, neu gallai fod yn ddisgwyliad neis i gael, neu gallai fod yn ddisgwyliad ella um, bod ni'n edrych i ddod i fewn hwyrach ymlaen. Felly mae hwnna wedyn yn gadw chi edrych ar y pethau angenreidiol na ydych chi angen, a rili really torri'r rhestr i lawr o ran yr kind of cyllid ydych chi efo. So, dwi jyst am dynnu'ch sylw chi i um, dudalen Microsoft sy'n sôn am trwyddedu o ran um, er kind of, um, fersiynau busnes. A mae'r fersiynau busnes yma fel arfer i gwmnïau sydd i fyny at 300 o bobl. Um, mae yna lefel arall wedyn, sef Enterprise. A mae Enterprise yn gadael i chi roi pethau ychwanegol o ran um, cydymffurfio, diogelwch, mae yna lot o bethau ychwanegol lefel uwch o ran yr fath yna bethau. Um, ond os da chi'n fusnes i fyna 300 o bobl, er enghraifft, mae'r um, trwyddedau busnes yma yn really roed um, lot o werth am eich arian i chi. Felly, be am edrych ar hein yn sydyn? So, hein di rei ar gyfer busnes yn fan hyn. Ac fel ydych chi'n gweld, um, mae'r un gyntaf yma, yma, so 3.80, ac mae hwn yn rhoi web and mobile version. So, mae'n bwysig sylweddoli mae efo'r fersiwn yma, fydd gynnon ni ddim apps lle dyn ni'n gallu, gallu llwytho nhw ar y cyfrifiadur. So, da ni, os di Un o'r anghenion dych chi angen ydy bod pobl efo Word, Excel a PowerPoint ar eu cyfrifiadur. Mae'r drwydded yma allan ohoni'n barod oherwydd dych chi ddim yn cael yr apps yna efo'r trwydded yma. Dych chi yn cael fersiynau online, mae'r fersiynau online yn dda iawn, maen nhw wedi dod ymlaen lot ers iddyn nhw gychwyn er enghraifft, um, ond fel dwi'n dweud, dydych chi ddim yn cael y fersiynau yna ar bwrdd gwaith pobl. So mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn i feddwl amdano fo. Mi ydych chi yn cael e-bost ac um, mi ydych chi'n cael yr kind of, strwythyr i gadw eich e-bost yn y cefndir hefyd. So ydych chi'n gallu cael yr kind of, gwasanaeth e-bost i'ch defnyddiwr i gyd. Oce, okay, symud ymlaen wedyn, a wedyn mae gennym ni apps for business yma. Ac mae'n bwysig sylwi un peth um, am yr apps for business sydd yn wahanol. Felly, mae hwn yn fwy, mae hwn yn costio mwy, ond fel ydych chi'n gweld, da ni'n cael yr fersiynau bwrdd gwaith o'r appi yma. Ond ta, ydych chi'n meddwl, reit, gret, so dwi angen yr apps i'r bwrdd gwaith, dwi angen yr e-bost, er enghraifft, um, ac felly na i fynd am hwn am 7.90 um, defnyddiwr y mis, a mae hwnna kind of heb neu cyn treth ar werth yma. Ond, da chi wedyn yn gorau edrych ar rhywbeth arall sydd yn dod i fewn yn fan hyn. Ac be dwi'n tynnu sylw at fo ydy, yn fan hyn, da chi'n cael exchange. Ac exchange ydy'r gwasanaeth yn y cefndir sydd yn cymryd gofal o e-bost. Hwna sydd yn kind of, roed yr blychau post i chi, um, sydd yn gadlu e-bost dod i fewn, sydd yn gadlu bobl weld i e-bost a falle. A wedyn mae pobl yn cysylltu fewn i Exchange fel rheol, gan ddefnyddio Outlook, un ai'r app neu ar-lein, neu be bynnag ydy hwnna. Rwy'n ta, y problem efo yr un yma ydy dos na ddim, fel ydych chi'n gweld, mae yna um, ma na chydig yn ar goll yn yma, ond dos na ddim, yn anffodus, um, Exchange. Ac yr un arall sydd ar goll hefyd ydy Teams. So, fel ydych chi'n gweld yn yr un yma, yn yr apps yma, ydych chi ddim yn cael Teams chwaith. So, er bod chi'n cael yr apps i'r bwyd gwaith, mae yna gennych chydig bach o drawbacks efo'r un yma. So, os ydych chi'n chwilio am Teams, peidiwch yn mynd am hwnna. Rwan ta, pen da chi'n dod i'r lefel nesaf, 365 Business Standard, mae hwnna wedyn efo'r desktop versions, Mae o hefyd efo um, Teams a mae o hefyd efo Exchange. Felly mae o hefyd efo'r gwasanaethau yn y cefndir a'r Teams hefyd sydd yn dod a'ch kind of, gweithlu at ei gilydd ac yn gadw chi gyd-weithio yn fewnol ac allanol trwy Microsoft Teams. OK, great. Reit. So, Fel dwi'n deud, mae o'n bwysig iawn i chi edrych ar be' 'dach chi angen o ran Microsoft 365, 'c'os ma'r trwyddeda' 'ma, yn enwedig os 'dach chi efo mwy na hyn a hyn o ddefnyddwyr, 'dach ch'mod, ma' hwn bob defnyddiwr bob mis, felly ma' hwn yn mynd i fyny ag i fyny yym o ran 'i gost, a ma'n gallu bod yn sydyn iawn os 'dach chi efo lot o bobl, er enghraifft, yym 'dach chi'n prynu trwyddeda' ar 'u cyfer. Dy'r trwydded yma ddim yn gorfod bod yn un seis, so os oes na rhywun er enghraifft angen y drwydded yma, maen nhw'n gallu cael o, os yna rhywun yn gallu wneud heb uh, rei o'r pethau ychwanegol yma, da ni'n gallu gael yn business premium er enghraifft. Um, da ni yn gallu rhoi trwydded arall iddyn nhw, ond da ni'n gorfod bod yn ofalus wedyn a sicrhau bod yr pobl sydd mond efo'r trwydded yma ddim yn defnyddio rei o'r pethau sydd yn gweithio o ran yr kind of trwydded uwch. Felly, mae yna rei pethau na nhw ddeitha chi ar y pryd, pen da chi'n gosod nhw fyny, na nhw ddeud, da chi'n methu wneud hyn oherwydd di trwydded yma ddim yn gadlu chi. Ond mae yna rei pethau lle mae o i fyny i chi i wneud siŵr bod pobl ddim yn defnyddio pethau nad os gynnyn nhw drwyddedau. Ond os da ni'n gallu mix and match, fel fes ni'n dweud yn Saesneg, mi ydyn ni'n gallu arbed arian um, yn neud hynna ac dych chi'n mae hwnna yn gweithio allan lot rhatach os di pobl yn gallu just neud ar yr kind of, um, mae yna rei trwyddedau wneud kind of mix and match yn well oherwydd bod nhw'n defnyddio rei kind of gwasanaethau beth bynnag ond um, yn gyffredinol mi fedrwch chi kind of wneud mix and match efo pobl er mwyn cael trwydded yn union maen nhw angen i wneud i gwaith. Okay? Uh, reit. trwyddedau. Wedyn fyswn i'n deud, da chwa, un o'r pethau sydd yn neis am hyn hefyd ydy wedyn, um, a mae hwn yn ar tudalen Microsoft ei hun. So, os da ni'n mynd i fewn am yna, dyna ni. A wedyn, os da ni'n mynd lawr yma, so, Na ni. So, cyn i chi gychwyn, wneud Microsoft ddeitha chi, na nhw ddeitha chi, ylwch, prynwch um, trial, gweld sy'n mynd mynd, gweld beth ydych chi'n meddwl ohono fo. Dwi hefyd wedyn efo'r um, kind of, peth yma, so meddwl am y domain, da chi eisiau dod i fewn i Microsoft. So, jyst i chi fod yn ymwybodol, da chi'n gallu gwneud eich um, kind of trial neu trio allan heb domain um, kind of arferol chi. So, da chi ddim yn gorfod dod o'r domain yna i fewn i wneud eich kind of profi a falle i ddechrau fo. Um, mi wneud Microsoft roed domain yn gorffan yn onmicrosoft.com i chi, a da chi'n gallu defnyddio hwnna i weld sut mae pethau'n gweithio, i osod pethau fyny yn gychwynnol cyn i chi ddod â'ch domain iawn i fewn i Microsoft 365. Felly, um, mae'r dudalen yna, yna hefyd, yn fan yna. So mae, nhw, mae Microsoft efo um, chwa, tudalen ynglyn â trio beth sy'n mynd ymlaen yn fyna, a wedyn maen nhw efo tudalen a wedyn sydd yn mynd ymlaen o hwnna i osod i fyny yr gwasanaethau gwahanol yna. Felly, mae'n yna lot i hwn, fe rydyn ni ddim deud kind of, mae hein ydy'r unig bethau sy'n rhaid i chi ddilyn, mae hein yn bethau dylech chi feddwl amdanyn nhw, um, ond fel dwi'n dweud, y peth sydd yn mynd i wneud mwy o wahaniaeth ydy cael y disgwyliadau yna wedi um, gosod i lawr, a wedyn mynd trwy wedyn be mae bob un o hein yn neud, be mae bob un o'r trwyddedau gwahanol yn neud, efo rhywun sydd yn gwybod ynglyn â Microsoft 365, um, a gweld pa rei o'r trwyddedau yna ydych chi angen, a sut mae hyn yn ffitio fewn eich cyllid chi.